ula d win t-inɣan ur yebni fell-as nɣant s laman tegra-d lmeɛna-s aqbayli ad d-iban ad t-ineɣ uqbayli ḥmed ubari iɣaben am yitri lewnis ayt ma yella-d ass-agi ad awen-d-nawi awal ɣef ḥmed ubari akken i t-id-yura Ṭaher Useddiq deg wadlis imi gesemma Umari, Ḥmed Umari, i gersen Ahmed Belaid Aghouar, Le Rebelle, win i sawalen yifransiyen Le Bandit d'honneur. Le Bandit d'honneur d aneɣdam, le justicier, n lḥerma n Leqbayel, win yugen leḥqra n Urumi d Uqbayli yeddan d Urumi, win yekksen i Umarkanti, Ur nettwali lbaṭel ideg i yella gma-s, win yefkan i uẓawali Ḥmed Umari, win yebɣan ad yekkes azaglu n tehrest tafransist, win yerẓan asalu i tegrawla n rebɛa u xemsin nɣan-t, nɣan-t imeddukal-is anda yella d inebgi, ih, d inebgi. Ḥmed Umari ilul ass n xemsa u ɛecrin tuber alef u ttɛemya u ḥdac deg At Jmaɛ, Lɛerc At Buɛeddu. Deg useggas-nni alef u tmenni meyya u waḥed u sebɛin, lejdud-is fkan sebɛa yergazen deg umenɣi akken i d-yeqqim deg umeslay, Win yebɣan ad yessin xellu imuqel s afrag n At Ḥemmu. Acḥal n uqbayli i nekksen akal-is, acḥal n uqbayli i nfan ɣer lqern n ddunit ansi ur d-yettuɣal d Kayan neɣ d La Nouvelle Calédonie, si lǧil ar wayeḍ yeqqim-d deg wallaɣen, si lǧil ar wayeḍ lǧerḥ yeqqaz irennu. Umari yekker-d. Di ccfayat-agi tamejhult, d ayen imi di tudert-is yesɛa tayri n teɣdemt, n tlelli yakk d tebɣest, yeǧǧa aɣerbaz akken ad iɛawen baba-s di lexla, d afellaḥ, d aya i s-yefkan tazmert, iɣallen-is ǧehden, mazal-it meẓẓi, yessaweḍ ar lqaɛ yiwen ilemẓi i yekksen tafunart i weltma-s. Niqal tekker teɛdawt di taddart. Yuɣal ur yettxalaḍ yiwen. Yewweḍ-d argaz, maca yal ass di tussaft. Solitude. Yerna yekra leḥqran. Asmi i iruḥ tikkelt tamenzut ar ssuq n Iwaḍiyen, yefka tiɣrit i yiwen wergaz yesɛeddayen lbaṭel di ssuq ɣef yimdanen. akka lḥeqqa d laẓ ɛedm n tamurt maca di tmetti nneɣ s leqbayel ntett lqut ur nḥemmel ala xaṭer ur nezmir ara a nextir učči nneɣ nettlusu llebsa i nekra awi d kan ad aɣ teṣṣer maca nettmeslay akken i ɣ yehwa ala xaṭer nesɛa tafenṭazit. Tudert d aɣilif, aɣilif n yisbaṭliyen rnu aɣilif n wakal akiwan. Akken yenna Albert Camus, Walaɣ igerdan s ijerbuben, ad ttemyeḥwaṣen nutni d yiqjan, asaggar n tefrest, n la poubelle. Win yeddan d ufransis yečča, ihenna, ma d wiyaḍ tessaweḍ-iten ddunit ar lqaɛa. Ḥmed yerra-d s lexber, s wannect-a yeggul, yenna aḥeq win d win, ma serseɣ tagecdat-iw ar lqaɛa zdat n wergaz, akken yebɣu yili. Yuna gar teɣremt n Buɣni, yufa-d axeddim. Yiwen wass deg umceṣṭras, yewwet-it ccambiṭ s ukrabac. Umerri yeɣli deg-s, yerra-t d idammen. Seg wass-nni, ilaq-as ad yeffer. Ijadarmiyen ttnadin fell-as, ma di tudrin, isem-is yeffeɣ. Slan-as akk medden. Acu d-yeqqimen i Ḥmed akken ad ihenni d ameẓlu aserdasi, le service militaire, d aserdas di Tizi Uzzu, syin akkin di Lḥarac. Ḥmed ilemmed aṭas n lecɣal am tugrint, la discipline, yettak tameẓẓuɣt, ladɣa i usexdem n leslaḥ. Yuɣal d aserdas ameqqran, maca ur yettak laman i yiwen. Deg useggas alef u ttɛemya u tesɛa u tlatin, deg lgirra tamaḍlant tis snat, ceggɛent ar Sedan, tamurt n di tmurt n Fransa, imenɣi mgal Almaniyen, aɛdaw n waɛdaw. Qqimen di turin n Leqbayel, ḥaca tilawin d yimɣaren d warrac, akken Fransa ur tɣelli ara ger ifassen n tnaẓit. Ḥmed yerwa laẓ asemmiḍ, lbumbat deg tɣerciyin, di terbaɛt i mi ssawalen la division de choc nord-africaine, wa iɣelli ɣef ta. La ligne i Maginot tewweḍ lqaɛa, Almaniyen kecmen-d ar Fransa, ma d Azzayri ad yeqqim daymen yettwaḥqer ɣur Yefransiyen. Yiwet n tikkelt ufan asif, bɣan ad swen, qbel ad swen, imḍebbren n Fransa xtaren Azzayri, walaɣ ad s-rdun akken ad yeɛreḍ aman-nni m'ur poisonin ara. Rruḥ n lmal yettwakter n win ur zzayri deg wallaɣ n yifransiyen. Ḥmed yeɛya di leḥqran i yegza akken iɣimi dɣa yessulef ad yili di tmurt-is mačči d yalmaniyen. Yeẓẓerfed deg useggas alef u ttɛemya u waḥed u ṛebɛin, yuɣal-d ar tmurt-is anda i t-wwin ɣer lḥebs n Lḥaṛṛac. S ufus n LPPA ihegga-d ccwal n mitin iɣi daxel n lḥebs, maca ass n tnekra d ssali ixdeɛ-iten. Yessawel ɣer tsusmi deg uḥbas n ccwal, Ḥmed yekkuffet si zzɛaf, irwel-d si lḥebs seg waccet-nni yekcem s amada, yefka lɛehd ma yeḥbes imenɣi alamma tekfa truɣdemt, l'injustice, n yefransiyen, tewweḍ tfidi s iɣes. Ḥmed Umerri yenna, Bɣiɣ tilelli inu, akkenni ad ḥyuɣ ayen yettwakksen i lejdud-iw, netta d imeddukkal-is, Muḥ-m Areẓqi, Ḥaǧa Ɛli, aneɣlas n LPPA, Ɛmer Xuǧa, Aḥsen At Waksen d Ɛemran Saḥ kecmen s amennuɣ, bdan s unejmaɛ n yedrimen s yimerkantiyen, win yugin ad d-yefk yefka-d bessif, ttɛegginen, ssagaden iqeddacen n yefransiyen akken ad rren aḍar. Acḥal n win iɛerren deg ubrid umri d Robin des Bois yekkes i umerkanti yefka i uẓawali, nɣan lqayed n Tizi Ɣennif sin ijadermiyen n Buɣni, ijadermiyen-nni i d-yettarran ttaṛ deg yimawlan-nsen, zzuren-asen-d. Ḥmed d terbaɛt-is skecmen-asen lxuf. Kkren i wexxam n imekkasen, la perception, n Iwaḍiyen, la ICP n Umectras, tadrimt ferqen-tt iẓawaliyen, mačči d yiwet. Deg yiḍ neɣ deg wass, ur teẓriḍ ansi ara d-ffɣen, sersen-d arameɣ, la terreur, deg yimesbaṭliyen, d cambit, d lqayed, d ajadarmi, lxuf ibeddel.

Lḥekma Fransis d Leqbayel yeddan yid-s, wwḍen-d tlata igulfan iserdasen n Trois Bataillons si Lezzayer. Umari ilaq ad yeffer ameddakel-is Ɛemran Saḥ yemmut. Muḥar Seqi yenɣa yemma-s d weltma-s i yebɣan ad t-zenzent i uɛdaw afransis. Ddreɛ Lmizan bu Ɣni amecṭer-as iwaḍiyen Tizi Uzzu Sidi Naɛman Lǧemɛa Nsariǧ Michli At Yanni At Wasif Ulac tamḍiqt, ulac taqbilt ur yečči Ḥmed Umari. Yemlal netta d Krim Belqasem, ameslay ɣef l'OS, l'Organisation Spéciale, tarbaɛt tamenzut ay yeṭṭfen amadaɣ i tmudemt n tmurt n Lezzayer. Adabu afṛansi yesbedd-d akk ayen yesɛa n lewkal. Win ara d-yeṭṭfen Umari, reggmen ad as-fken turagt n lqahwa, une licence de café mort. nnejmaɛ n di Kuryat anda ara naf aqbayli yefka afus d gma-s aqbayli. Syin akkin undin-as Ifransiyen ḥebsen ameddakel n umerri win i m-isawalen a Ali, ḥebsen-tent yyan di lḥebs n Tizi Wezzu, kellxen-as, ulsen-as-d taqsiṭ, taqsiṭ yewwḍen nnif-is. taqellaɛt ters. Mazal kan ad d-yas umari ad yečč seksu deg uxxam n umeddakel-is. Lɛesker yettraǧu-t ma yella ahat izgel-it Ɛli d ɛemmi-s. Ass n sbeɛṭac furar alef u ttɛemya u sebɛa u rebɛin, ass n tlalit n l'OS, l'Organisation Spéciale di tmurt n Leqbayel, Ḥmed Umari d Si Muḥ Areẓqi Ttwaxnunsen sufella uḍebsi-n seksu, umari i yeǧǧa d yessi-s d tigujilin d yemma-tsent Lǧehra Ssaɛid. Mi slan i ṭṭrad, imezdaɣ n Iɛezzunen usan-d, walan, wa yefreḥ, wa yeqreḥ, maca yal yiwen yeṣṣub i uqerruy-is, yal yiwen yegzen belli aɛli-nsen, Yetɛedda ɣef leɛnaya n taddart imi yexdeɛ ansay n tgella d lemleḥ. S lexmat, s tsusmi, yal yiwen yesnesred imal-is, yal yiwen yuɣal-d s axxam-is. Di tagrayt, ɣas tasehrest tafransist teffeɣ-d si tmurt n Lezzayer, Adabu azzayri ur s-yerri ara lḥerma-s i Ḥmed Umari, ur t-yeḥsib ara d ameɣras n tegrawla n rebɛa u xemsin, tawacult-is tettu-tt Lezzayer tamaynut, ih, d Fransa neɣ d Lezzayer taruɣdemt, l'injustice, yiwet. Ma d lmut taɣeddart n Ḥmed Umari, ccna n tinaẓuren imeqqranen. Tmengellett i Yidir, Meɛtub, Agraw Afus, Mennad. Anessa imawi, tradition orale, tettawi-d isem-is si taddart ɣer tayeḍ. Si lɛerc ar wayeḍ, si lǧil ar wayeḍ. Ulac axxam ur d-yefli tmeṭṭut ur necni ɣef Ḥmed Umerri, ur nessefru af tenfust-is. Lexdeɛ yekka-d si laman. Akka deg umezruy-nneɣ s leqbayel, akka i yura di yal akud, kul ma ad d-tarew tmurt-agi izem aɣiles, ad d-tarew aydi a s-yekksen aqerru.